Le, le, le, le, jena ma firmajċ għal daw l-affarijiet. Kon, kon, dak il-ġaketta kolla jew le.
Għax hekk qiegħda komda. Tajjeb mela, la wara komda. Mhux importanti li komda jien int minn interess. Irridu ndaħlu erba' Patreons ġodda. Eżattu.
Mela le ħalina.
Bistilkom illum.
Ħalina tietna spun nerġgħu nistidnu għadi fis-sajf. Ħalina miċċajt.
Isma ħalina miċċajt. Aħna vera niċċajtaw, imma we're not going to ask any extremely personal questions. Għax dik tkellimni għabelu. Edna, aħna ċajt komedi u madux li daqsek deep ġo suġġetti minn personali. Ġas nixin nsaqsik, inti, meta jġik il-period? You, you thought you're gonna fool me. Fool you how?
Tidin għajlek fuq il-piri, dax il-lum ġini. Il-gosta ma l-għazzat frankajni għax dik il-ġurnata ta' qabel tkun l-ar wahda. Għala burdata, anka l-lum. Jina ġimma kolla.
Vera, vera. Eh, eh, eh.
Fire. Oh, shit. Fire.
Imma, ta' tafxin, tafxin, għax tena tiġi ħafna, I mean, għattajt inti, you're fessing up, you're owing up. Fire. Mhm. Jekk għat ikollok boyfriend, persuna, whatever, li jgħidlek qed tirraġuna ħażina bħalissa għax edha bih. Eh, nħabtu ma.
Eh, eh, da xaffariet u ma. Tammetti inti stess. Għax jien jekk niprofa ngħid l-anmal, aħna l-irġiel taf li konna ġimgħa wkoll hekk, ġifieri. U xikol.
Intom intom intom ħajjitkom hekk mhux il-ġimgħa oh, ħajjitkom hekk. Aħna jkollna ġimgħa ġolutru jkun għaddejn ma ngħidlek xejn jkun għaddej. U intom literalment ħajjitkom dik il-ġimgħa. Ħajjitna kollha.
Mudi ma tafx ma tafux xi tridu taħu. Sessista di. Tibdi ta' Sessista. Minix sessista. Eh, għax mara le ġifieri. Le, minix sessista ma titqis li mara. Hmm. She just gets on with it. Intom tkunu naqqa ma tifilħux għaddi sa madom. Ejja, le, vera, vera, le, dik dik vera.

Intom istet ma tammettuhiex. Jekk għandna nammettu li naġbuhom. Mhm. Għaliex ma tammettux intom illi meta jkollkom il-period tkunu burda ta' ħażina. Aħna nammettuha, imma aħna nammettuha ma meta jgħidha raġel differenti, għax meta jgħidha raġel isek. Għax naħna nħossukom xaffarijiet daw, jiena stess ġili namel xaffarijiet gravi ma nġildu xumbat fil-ħin li kolla l-period, hmm. anke kewa għana ilma men namlu laġi. Le, le, le, mija fil-mija jina ġili, issa jina minix brid manħob nibki, ma Ġiet infaqa' tibki mix-xejn għal jien naf. Dik in-nhar qed nara qed nara show, qed nara musical, tgħidx kemm kpejt. Ħares fuq dort fuq ħabibti tlax iżżob. Tgħidx kemm qed tilassja tara ħajġin il-period, u eżatt, vera. Imma meta ma raġel ma jistax jgħidha imma l-mara.
Kija kija xi ħaġa fil-ħajja. Jiena tiġri li sewwa.
Just Monday, Monday.

U Mux llum- forsi sta portitek Monday, Tuesday, Wednesday. Take a chance, Max.
Tatek ċans un bat ħaqqalleċ. Ek ta' tek il-ċans Jaf- forsi jista' jkun. Maġi dettejt is-kunna ta' Ara ma- Daw, daw, stjantom tikkonfoffaw u toħorġu billalla skużi bejn jitkom. Ma noħorġu bl-ebda skuza. Għax di Aħna- shit taf kemm il-darba smajta Aħna, jiena. aħna qed iż- Scientifically proven li we are smarter than men. Aha, fejn Issa- id-xjanza tijak? Nara. Zomna, Eh, hemm ħafna fa- mhux qed I'm not um, uh, shitting on men, ta' ġifieri jiena Le. jiena eh, le Tarax. Mux għad better than them. le le le Ħan zomna. profa nejda jien, ħana kif tidej. Jien I think that men are smarter than women. Fuck you.
Għana kif tinstaba di. Le zomna.
Għax vera nistamat ħażin. We are all equal. Sewa. Pero, vera, scientifically proven, per eżempju, aħna n-nisa naraw. Academically, yes. And our vision is better than men. It is scientifically proven. Per eżempju, emmu kol. Jina minni xjentista, jina għat najlek xe għalli Google, so. Dem li prova nfittex nara naqa għalfejn jina ħjar minn da, per mm, eżempju, ta' kif biex ikoll il-drive. Yes, the drive, the power. Ġin tfittex fuq Google għalfejn jina ħjar minn dan. Issa naqtaw. Ħajkolli ejda jien għal darba, l-ewwel darba jien ħarejda.

taħseb, per eżempju, meta nara mara ah. kun isalox bil-Malti jina tajjini, tajjini, għax nibda najt ostja u minnem, tibda tamilli, ah, xirrit imur għal-raġel, tamillu għek il-raġel, tamillu għek il-raġel, xirraġel għek il-raġel għek. Ah, baba, la men, taħli ħajta fuq il-raġel, mux għax, mux it-tort tal-raġel, saċertu punt eh. it-tort tal-mara, she's setting the standard. Ma meta t-prova t-spiegħala mara għalfejn m'għandix tkun hekk. Tgħidilha għax tgħidli ma jiena mara ma nistax nagħmelek, jiena mara ma nistax nagħmelek. Le, ostja, it's here, it's written on fucking għalla. Le tista.
Le tista, mm-hmm. mara kapaċi, ok, testosteron, obviously, um, considering li raġel naturally iktar b'saħħtu, yes, certain things raġel ħajamlu ma jagħmel mara. Imma ma jfissirx li mara mhijiex kapaċi. Le, le. Taf xi ngħid that's why I end up googling this shit. Assolutament mhux qed ngħid.
Imma għandi ribatti ta' għall-isem li ġiel għandi ribatti naqa. Mela prepara subajk fuq il-buttuna smu. Bulbi li wieqfa hero.
Tista.
Nista.
Tawweġ darek u qed nassumi tiġi vera

U ħssi iktar kemm tkun qed tistaport tiġi li jibda il-lift idum ma jinżel. Eżatt. Iċ-ċavetta ddum ma tfit ma ssiba. U dak il-ħin tibda tħossu nieżel. Darba kont xi mkien xi tip ta' ta' festival. U hemm għandkom jiskom kap. Ej, ej, ej.
Mela, mela, mela, mela. Tista' tixtriha.
Eżatt, tista' tixtriha u tagħmel bħal raġel bil-wieqfa. tiġi bil-wieqfa.
Eżatt. Għalhekk għadlek nistgħu. Interessanti.
Vera, vera, vera. Taf xinsejna, sponsors, brother. Ejl, jaxasra kem ħassemum ta' wija le, don't worry. I'm sure li baqaw hemm in-nies. Ma telqux. Ningrazzja, għaj, l-lum għanna special. Illum għanna speċi. Għallet. Le, imma, għajja, come on, inti tħob eh, Nħob nikol ħafna u mux għet ngerger. Ma rajt xanna, xanna, xanna.
Sissa li għoddim jaw il-kannoli. Donuts, umu donuts. It's beautiful. Thank you very much li sotto zero tal-id-deċidu jaġu on board the Bite and Bacon crew. Lovely. Thanks for choosing today. Eżatt, mhux tieħu waħda miegħek id-dar. Eh, mhux tagħmel ġi squad żejda inti lesta u ħraqt kollox. Mela, eh, Ringrazzjaw il-lejtu zett ukoll li jieħdu ħsibuna bħala affarijiet eh, tekniċi u anka l-Olympus li tawna Roadcaster Pro 2 u l-microphone stands li qed taraw da kollu għandu x'taqsam audio vibe li eh, jieħdu ħsiebu jihostjawna kull darba li niġu hawnhekk nagħmlu l-podcast. Ovvjament għan saqsuk l-istess mistoqsija naħseb ħafna saqsuk. How often you go to the gym u daw l-affarijiet? Mur ħafna l-gym qed nażu. Ejwa, kuljum ovvjament. Kuljum ovvjament.
Imma you do your own workout, jew inkella you just train other people, għax inti għandek il-ġim tijek. You train other people and while you're training, you're, while you're training other people, you're training yourself, jew inkella mbagħad il-workout tijak. Le, ovvjament namel il-workout tijak. Zinġili, I jumped into workouts mal-klienti. Imma idealment ikoll il-workout tiegħi nagħmlu għalija, tkun qiegħda trenja mal-klijenti titqgħod moħħok fihom. Differenti. Le ma tistax. U eh, il-ġim, jiena mhm. pereżempju, għandi għandi għandi ħabib. Intom qed entużjasti ħafna tal-ġim. Jiena kont ta' vera darba kont. Eh, darba. Darba kont. Very, very, very long time. Hemm post. Kien ikollhom protein bar stalla. Hemm post dik il-kara, kull meta ngħaddi minn hemmhekk, Stef tgħid li hawnhekk ġejna ġim u niftakar kull ma morna tliet darbiet. U ma nafx kif baqgħet ġo moħħa ġifieri. Għaj min għax kull ma mortu tliet darbiet.
Membership ta' xi 300 euro. Jien għandi membership jien ħassu xi sena qatt ma mort. Kont immur swimming. Għax ma tiġix sandi, tħallas il-membership ma tiġix. Ġeja tajba, għandek ikolli bżon qot naħdem dik il-problema. Għax dan dan għandi x-xogħol tuni benefit ħalsuh. U ġast naddi minn faċċata il-bib tal-ġim nobżo, fu nibqa' sejja. Jiena xi insaqsik, għax jiena ħaġi jiena il-ġim għam not a gym guy. Nider, ora, fena vera. Ma mhm. fis-sens

So I understand competitions, hemm is-symmetry, jien għandi mhm. sieħbi ma nafx hekk tafux Nick Farrugia, personal mhm. trainer da għandu ġisem ta' Kristu tal-bliħ, ħuħ kien xi natural bodybuilder, ġifieri diħiż der very very natural bodybuilder.
Natural, minn għari drogi. Eh, għax dak diffiċli, eh, diffiċli ħafna ta' biex tkun to compete in bodybuilding and be natural you can't. You can't, da' Mr. Universe. They know, it's a fact. Mela, mela, isma, it's not frowned upon daqs kem konna qabel ta' Ma there are limits, le, ġviri għazin jirregolati, ma inti ma tistax jgħidu l-ek ma xej. Le, inti ma tistax jgħidu l-ek ma tuħu xej. Bodybuilding, eh, ma dnix fi zmin li nejdu, ne, naturali, mbatta. Bix shoulders daqs lost, ja. Impossibli. It's part of the thing. specialment, mhm. whatever, tittilħa. Ma even, even the the smallest, ġviri li jgħidulhom bikini fitness per eżempju. Yeah, xorta. Bikini fitness huma dawk li jkunu iktar naturali Aha. looking, xorta jidħdu xi ħaġa. Yes, Għax to- yes, yeah. To get so lean and so defined. Xi ħaġa hemm.
I mean, it's fine, ta' isma raġel at a certain age, meta ikun rib late 30s, his testosterone specialment, Aha. it's uh, specialment in his late Tiġġeneralizzax. 30s, Testosteron tibda. Tiġġeneralizza. Tibda tonqos. No, oh, come on. Tiġġeneralizza. Oh.
Come on, it's a fact. Google, Google għalli. Mm. Kif inti inti? Għaddi għed toħroġ il-facts left, right and center. Eh? Google għalli zobbi. Għanna bżon bieċa fact checker. Fil-verita, fil-ġim ġiliq bat il-xat jaxxi.
Għad sibt affarijiet noti għaddejjin fil-ġim dak kienet mistoqsija li jmiss actually. Mhux ħan semmi smiet. Le, mhux ħan semmi smiet. Imma diffiċli għax ġol ġim tiegħi stess ehm, jien għand il-kamera. Ej.
U. Ibadilna link. Kelli.
Kelli l-xaħat li ġabet fajla tiegħu, ovvjament. Ehm,

Dan il-logħba jiżżumi jew. Ejt il-verità, den inti inti inti l-weights li ħin kollu tagħmel. Mhm. Ħafna mid-drabi. Ħan nistaqsik din mistoqsija ħafifa ma toqgħodx telabora li fuq għax mhux vera jekk tagħmel iktar weights tonqos iktar minn kardio. Ija. Tajjeb, u mela sekk biss u tkomplix, mela mhux reklam tal-ġim tiegħek dal-programm ta'. Shut up.
Jekk tagħmel iktar weight, il-muscle jikber, inti 60-70% of weight loss is coming from uh, muscle. Eżatt, u jaħraq ix-xaħam ta' eżatt, u jasaw dik nafa rajt il-ġmi. Savage lifestyle.
Però meta tagħmel il-weights, niftakar meta kont nagħmel, għamil żmien kont nagħmel il-weights, jihraxuna għajdejk. Mhm.

Ġifieri mhumiex daqshekk sbieħ imma. Toqgħod attenta xi ġifieri toqgħod tieħu l-lostja lotion miegħek u l-imkien just in case. Dejjem il-hand lotion miegħi le. Allah Allah vera x'ħesil. Sfortunatament però ħafna mill-boyfriends li kelli idej iktar ħorox minn tagħhom. Għana qed ngħidlek. Idejk iktar ħorox minn tagħhom. Però in a way iktar tal-mistħija li jom mill-li għalija, so jekk jgħid li għandek idejk ħorox ngħidlu ħoj għal taħdem.

I mean, ċaqla u kemm sirna snowflakes. Ma sorry, ma jena
il-ġilda, iba, zom naqra l-ġilda ta' zobbi, ma nista' għad tinħarra, xamel, jien x'namel. Inti għad għasel paper jew. Ma. Għax kienex b'xi soluzzjoni kbira.
Jek, jien kelli siħbi ehm, Kien wieħed vera kbir. U ma kienx jilbes għal sitta taħt. U that is jiena one of my theories. Għala jiena għandi zobbi zaħir. Għax eh. il-mami kienet ħallini dejjem bil-penties. U kelli penties zar. Mhm. I didn't believe it, it when if it's compressed for a long time, jiġi compressed, dan kellu wieħed. Eżak, inti qed tajt ġifieri bħal bħasrib, jek zomom ġo. Mela. Ġo. I believe so. Għalix le. Ġo da zaħira u xejdulu. Viva zaħir. Eżat.
Ħajibqa' żgħir, jekk tkabbar l-akwarjum ħajikber. Eżatt, mela, mela, mhux Bħal bonsai jaħdmu trees. l-affarijiet. Bonsai trees hekk qegħdin ukoll. Xi ġifieri qed tifhem fiż-żapp inti wkoll?
I mean, ma Ħatajt common l-ġil. sense, ma naħsibx, jien naħseb iktar ġenetika. Għandha l-arja dil-mara, eh? Le, ta.
Il-ġenetika, il-ġenetika tgħin żgur, imma I would Il-ġenetika believe this tgħin, is no. there as well. U l- il-punt kien li dal persuna darba kien rajtu qed ibul barra, standing, ovvjament, u biex biex għattru. Kemm għamlu tnejjek mal-ħajt? Eh, mal-ħajt.
Betlu mhux xett tagħmel, brother. Kienx circumcised ukoll. Eh, circumcised. Man minix ċert, I don't remember. Imma it makes a difference, so. Tala ma kellux penti biex jilqalu u l-ekstra xismu qabbatu pup pup pup mal-ħajt bellaħni. Illum il-ġurnata fej ħabtu marufa bħala l-mina ta' Santa Vera. Fetaħ l-apertura.

Jina mara professjonali, mhm. ma darx li kelli għatma mibda l-affarijiet, u mhm. laqas, u għara li ħassart. Ix-xogħol ġifieri work is work. Yes. And, and home is home and, and stuff. Do you xaħat qed jemmin hawn ġew? Xaħat ma nafx jiena. Ma nafx forsi jiena mitluf. Imma fem, dan hawnhekk min is freedom of speech. Tista' tgħid li trid oh. Aħna ngħidu ċajt. Aħmin ah, jgħid il-gideb sfaċċat. It's totally fine, it's totally fine. Imma inti, aħna l-ħadarba konna tkellimna, u inti anki aħna, aħna pjuttost, ehm, xin il-kelma? Like safe, safe lovers. Conservative. Conservative lovers. Kiku kellek ek, public displays of affection u daw l-affarijiet. You're fine with doing these crazy, these crazy things out in the open u barra. Ġiviri, like having sex in, in public. Per eżempju, yes.
Ma mux testidan in-nies, ta' just inserta dak il-ħin. Tinserta dak il Like per eżempju jiena niftakar li meta kont għadni żgħir kont għadni nibda mal-mara. Eh, Havana, Havana ġraw ċertu affarijiet. Eh, mm. Darba qabadna d-DJ actually u għalin najt il mikrofon Darba kont żgħira ħaġrat li biċċa xogħlek. Darba kont ehm, kont żgħira I mean kelli it was like we yeah, whatever, I was young, young and stupid. I was in my very early 20s. U back then kelli BMW abjad, daddy's girl.

Jumej Mela, wara.
Fil-parking, laqas mortu ta' Parking, u d-dim id-dar ta' xaħat ma nafx fejn. Ġon of U xxila għada jew jumej wara xaħat titella post jikteb Daddy's Girl u tella ritratti bil-mela bil-ħġiċ imtappan u. Ellest. Mela show għamil bi, jew kont ħalt l-lajt lu. Vera, ek? Jamandu.
I thought you were familiar somewhere. Ah, shut up. Le, le, bdidi, jina għandi storja kol tal-karozza. Jina darba konna waħda insomma, konna paċevil, u għamek tibda na. It starts there, you know, insomma, mbatt wara l-lejl jieqaf, tana mor ximkien, u morna Pembroke, nemmek dej il-xismu, unżil nem Pembroke. U jgħatem, u parkjajt, spiċ, fejt il-karozza ek, u għet ħandur jena bomba jena, Ma nara jiexem. ħarġit li l-barra bil-karozza, dana fil-5 nofs ta' fil-ħodu, għet jizbaħ, mux aktarx. U enta fatni fuq il-bonit. Għet najtaw xilla l-edda ta' għamel di. U ħriġt jena tilaw. Tinżaw, għet out in the open, ta' I'm really not joking, out in the open, għedinem. Nies għaddejjin għaliex bil-klieb u hekk dejna, hemm wieħed tal-ikebs hemmhekk qed jistenna familja ġejja bil-lagġiġi sas-siefel u hemm dejja dem bis-serjetà jew nisma' some people find it very exciting and I can imagine why, ġifieri hekk dik ta' hekk riski tipo taf kif.

Eh, qed nagħmlek int. Kont nagħmlek għandek iktar bajt imma minnek. Anka jien, stessa didda. Ekle.
Jiena l-iktar li wasalt fil-daw il-public displays darba kont jgħat ma' waħda konna d-dar, konna din konna d-dejjin, insomma dik qed ta' sliema.
Inti t-bezzani għal meta daw l-sejġ, inti toħroġ ma nisafferu ċjati mennu. Le, le, jwa ma donna xet jgħalla.
Bil-edha fuq il-madum xriedet l-oħra għalla bil-bajt eh, barra mal-gallerija. Jissa forsi jina ninsertom ekku xedin għadek. Mm, Xamlet di.
Xej, xej, kon għadin normali. U dina kella tiqa, firi literally double-sided gallerija, u għaddej jena insomma u faċċata fud dar ta' faċċata ta' fej konna għedin. Kien hemm wieħed qed jixrob il-kafe, qed ħares lejja. Mm. Eye contact, eh? Imma hekk tafu l-on ġifieri. U jimbqajt għaddej.
No breaking eye contact. Dak jgħatek, le, le, bajt jena, fakit ma waqaf, dak jgħim ma waqaf, dak jgħim ma waqaf. Bazzikament jgħad trisim.
Eżat, istatajt.
Virtually. Ħassejt għana għaek, tira, mbatt għamil wahdek bil-kafe, għamil wahdek. U kom tala. Tajba kien, vera, it really hit home, vera ħad pjaċir. What's your body count? Mine?
Issa dik astja ħattilna.
Kemm inti ta' astja. Nejna ilbu fuq għamela. I was, I was, jena kont vera ma kontx sexually driven and for a very long period. Jena kont metalhead għawi għazagġa. Għadni metalhead. ħafna, joġobni ħafna, jien geek għal Kristu, vera joġobni ħafna gaming u. La la dil-ġimgħa bdejt nisma' Tenacious D. Eh, Singing, istja my heart out, t-semmiek. Jien geek at heart u I never atma rajt, atma atma stajt nifhem dili kulħadd il-lubot la għandna paċi fil-ħanna guys. Imma considering uh, what you're saying, Allah you've had quite a so Daw is-sexual encounters kollha li qed eh, tissemmi kienu kollha mal-mara. Jew qed tikdeb.
Le ħanejdlek ismani jena ta' let's cut to the chase Max għax noqtu sejlina gamers u mhux gamers. Mm. Il-verità hija li xtaqna ma marna xinni. Loser!
Għax għax dela ħaġa. Ejwi, għed tipprova tiġġustifika ruħek għax jiena gamer u ma kontx moħni f'dal affarijiet għax kont moħni fil-lop u
Il-verità konna ħoxni, konna koro. Le, jien ma konx, ma konx ħoxni. Konna, għalfejn tgħidu mela konna, konna, konna ħoxni. Għadna, le, mhux qed ngħid xejn. Jien aħxin tiżjed, jien tara ritratt ritratt kif kont mal-mara tal-bliħ kont vera fakin eh, toppu. Vera, kont ta' Daisy fa dak il-ħin. Mhm. Mela kelli kelli naqa' problemi bil-game tiegħi. I had no game. I had zero game. biex biex tbora bi mara tikollok naqa dak il mhm. speċjalment intom in-nisa men You keep talking about it in the past. Yeah.
Għalix, mela issa. Issa għandi oh, game talla.
Game għalla, game għalla. Sara. Mandiġ, mandiġ bżon noħroċ il-game. Mem bżon noħroċ. Imma ġabruk.
Le, le, le. Brok, xena, għalix vera, xena sorti, għandi tfal. Eżatt.

Ma mux hekk, mux di, mux di, daw. Le, zom, zom. Di għedha she's diverting taħal. ma No, nagħmlux taħal għal ħalal. le.
Pero I'll say this, werġa il-bwa fuq jek trid. Eh, eh, eh, eh. Em, Li għandkom tajjeb illum il-ġurnata, the advantage that you have is now dad bods are actually a thing. Tipo, it's Stja sar il-nat ċans. Ġviri, issa, li ma tkomx 20 year old geeks, u sirtu whatever ma nafx kemm għandkom żmien, imma like adult men. Yeah.
It's actually a fetish to mo- a lot of women. U So. di, u- ah, la- lessa la- la- la- la- la- la xismu la- li btfuqa. Jena niftakar, em, jien naħdem, ta- taf, na- naw, skun spiss ġampula u għek ġiri Mhm. fil-sajf u għek. U niftakar ma dil-kumpanija li naħdem kien hemm xi ħadd jaħdem magħhom u di qatt ma kienet kellimni. Qatt ma kienet tkellimni. I'm eh, hello JD u dak mhm. dak lox. Ma jela li xlada ta' tiċ. Għaw wahda di qabda tkellimni l-ħin kollu. Mm, Dinja xaħġa fikom il-nisa? Le, hija xaħġa f-bot nisa u irġiel. Għax jinnejt għalija single għalla baħ. Hmm. Kif nitara sa lajbirek minn kullimkien jibdaw ġejjin kull raġel tal-qalb ta' Ġesu. Pero le, jien naħseb, it's people love a challenge. Ah. Allura naħseb dikki, naħseb meta jaraw kumbat hmm. mizzewċ and you're, you're unattainable, iktar irriduk when you can't have something iktar tkun trida. Jien nara iktar fin-nisa di, eh, onestament. Big time. Jien nara iktar fin-nisa di. Ma xulxin għandkom mejra l-bazzi. Le, I am not gonna lie, aħna nisa bejnietna vera, we are absolute bitches. Issa thank God jien fħajti għandi erba nisa tal-ostja u vera. nħobbhom u vera we support each other u hekk. Imma mbagħad ikun hemm erba' nisa oħra li naf li it-tnejn aħna nafu li bejnietna. Ehm, we hate each other, but we're also friends. It's ah. funny, it's asna kif ħan nispjegaħħa. Mm. Xiġifieri you hate each other? Jien naf, man, it's weird. Women are fucking weird sometimes, oh. Dur il-folja. Le, le, le, le, li hu nej il-verità nejda. Mara, ċikultant jaf tkun naqa diffiċli, imma aħna nisa we get it, we get each other. Taf kif, raġel mux ħajfimna daqsek, għax ma jfimix bħalna, imma sometimes we don't even get you, għax un bat intom bejnietkom. Alla titajru tamlu whatever, alla. No, most of us were bros. Eżat, intom jiġri xieġri, iżu. The way you think you're more simple than us. Ah. Imma għax, wait, because we ah. are actually more intellectual. Ah, dejjem ti tiddawara ostja ek b'xi mod. Dejjem ti tiddawara ġara. Tajjar li simple dal jizgħu.
Darba kien waħda minn Elija kienet idea tajba, darba saqsejt il-waħda kienna seminar tal-iskola università wkoll kell gustuża, ġobni. Oħra di.

Darba kien waħda għażek u kienet vera kienet vera ġobni u kellna seminar flimkien u whatever u mbagħad ma kontx ċert x'kelli nagħmel bħala homework u għallet x'inhu projects whatever u batilha email qedilha dakinhar x'kellna nagħmlu għal nhar it-tnej u batit li email da Ġesu Kristu twil. Qalet kollox ħlief il-mistoqsija li qedtilha jiena.

Ah, Għaben ta' 18 sena men ta' għat li għara naqra x-saxħan di men. Jina għalek għalek dari jisu għalla ta' barbi ġifiri bla sufa wahda. Għax inti ma darek. Ta' darek ma xarek, mux ta' jina għandi ħafna sufa. Ah, jina għandi xej, jina għandi sufi, vera zero, għek, għenu għer. Insomma ta' I'm very light. I'm fair, I'm fair. Ma jek ma ta' xarx ġifiri mandekx ħafna sufa.

Dependi, dependi nafdaw, xo. U kemm nkun li nħorġu flimkien. Ġviri, xie jek tini zmin stipulat. Jo, anka Mux ħankun bat noħroġ miegħu noqogħdu nibattu dal-affarijiet il-xuxin. Mm, ġimgħa ġimgħatej ġviri. No, too fucking soon, as if. Sena?
Laqa sena mbagħad. Ejja ngħidu a couple of months and it depends on the chemistry. Jekk bnidem bnidem nafu erba' snin u ma nafdawx daqs bnidem li nkun li nafu tliet xhur. Fimt għax

Ah, dik, dik, dik. Jiena, Oh my God. jien l-iktar ħaġa li toġobni minn dar l-israt vera jatajn, ħaġa ġobni il. Dar għandek osti. Eh, Mhux vera kbiri għat.
Eġni. Iċ-ċerva l-iktar li toġobni jiena. Iċ-ċerva. Aw, attenti fejt iż-zoom jaw. Iċ-ċerva. Il-bajt. Imqaxxar osti.

Ħasbet li vera ostja, xejtieli. Kemm minn tanti patku ostja.
Tajib, it's good to know. I have a, a good vision now. I have a, a good picture in my head. Kantan siedi, patara ħajta kolla dak.
Daħat tella, hu dar it-tat ħajraħ kullħat. Mara, mara, mara.
Jiena darba, darba l-mara Għax jena ma batnut zil-ħat fajt li fil-mara. Mm. U eh, mort sant eh, ħanut ta' slima, xtrajt set makki ġodda, tazzi ġodda, għaddar kon għadna kif nimuvija fl-imkien ta' slima. Daqbel ma battel għannut?
Le, konna we're living together, so we're uh, fucking everything open book, full on, no problem.

It was everything mushed inside, allora ma tantx der, tittejtaw xilli bad jidli. And everyone's there just at this glass. What the fuck is this?
Eżat, il-mara s-sumit mal-lowel. Il-mara rat mal-lowel t-fiet, so I don't think they really got the gist of what's going on. Eh, il-mara rfitu mill-lowel, u l-oħrajn ħasbu. Kellek il-pew.
Shooter glass kien dak. Pinta għalli. Oh, Illa vera heavy dik kienet. Un bat ġiri, un bat għandi oħra bil-tar kafe. Mal-mara u koll jew ma xi waħda Mal-mara, mal-mara. Ma dawċ ċati mal-mara bisna minnhom. Alright. Eh, di għamila darba vera tajba ġejdi. Dak klestet ix-xogħol il-mara, ġiet id-dar. U qabel jinkonna fidejjem tiġi nagħmilha kafe. Kafe, mhm. poġġi, tjena għajn tagħha. Għax tiddejja tkellimni wara x-xogħol, kont t-tizzonja barra. Għom tilha kafe. Ma inti dik ma tistax nagħmilha.

Preparajt minn qabel qajjimt ġismi, ħallejtu hemm. U mbagħad ħawwadtilha z-zokkor u l-kafè.
U ejja. Għedtilha ħa lest. U mbagħad għamilt. Għamiltek. Għattartu!
Għattartu! Jira, jira, ismar, jira mux In what way do you think that is sexy? Le, le, 10 years relationship way.
Jiena minix qed nibża lil ġu cancel, imma qed nibża li ħajġbruna verament għada. U n-nies jgħidu daw ejja. Wow.
Trust me, the point was not to be said. Ma, the point was, this never... Ma nafx, għatma kont relazzjoni ta' 10 snin, liktar li wasalt 4 snin, u naħseb

Tal-patruni. Ejwa, di, di, rokna, rokna. Rokna ġdida.
Mux il-podcast rokna ta'
Good people. Irdu nġibuhom xi darba. Vex, darba nġibuhom guest. Eh, ma eh, La la rokna. Hi.
Eh, u eh, ara xara l-spooner xi ħkasir. All right, all right.
Xi xi xi neħes. Xi ħkasir. Ta' ma jifla.
Minn fuq. Mela, għanna għanna mistoqsijiet, dawn mistoqsijiet li actually jibatunna l-patruni.
Jgħidunna, mux fuq, jek ta' Le, le, ok.
Jgħidunna bil-problemi tagħhom li jiltaqgħu ma' kuljum u aħna eh, biex natu għam daqsxejn ta' soluzzjoni. Mhm. L-ewwel waħda. Hello JD u Max.
Jiena jisimni Sandro. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjakom li qed teħdu l-ħin tagħkom tisimgħuni u b'xi mod nemmen li toħorġuli eh b'soluzzjoni għax Alla jbierikkom għaddejtu minn ħafna. Bażikament jiena ili għarus snin u nofs u affarijiet intimi qatt ma provajt u qatt ma rnexxieli nagħmel. Ħafna jistaqsuni mmar fej, inti hawn gay? Ilek sitt snin u hekk. Ħafna tgħajjir u x'ma nafx jien. Imma x'in inkun ħa niġi għall-punt nagħmel kuċċarina. Ma nafx qatt x'għaddejtu minn tafu xi xi ħadd, imma ili għaddej biha l-istess snin kollha. U nixtieq insib tarfa. Eżatt.
Two girls, one cup.
Kombinazzjoni, kombinazzjoni, eh, eh, għaddit li minn moħijena u koll. Jena, jena ħanejlek, jena minix espert. Le. Da ġifiri għed meta jġiba, meta jasal. Le, u għalli tipo.
Meta jkun ħaj. Meta jġi għallat. Meta jkun ħaj ibda.
Eh, meta jkun għallat, jieċi ta' ruħu taħrablu kuċċarina. Eżat, nasib jġi wis excitement, wis mm. anxiety forsi. Inti għandek, għax inti tidher tifhem ħafna. Le?
Eh, fil-ħara u għek le. Imma l-allura ma nafx soluzzjoni. Le, ma naħseb jena eh, tista' sib soluzzjoni għal kollox għaw soluzzjoni. Mm. Naħseb jew Sandro, prova tkellem mal tiegħek. U għara xi ġoba?
U għara

Hello JD and Max. Um, jina Matthew Camilleri. Eh, għandi uh, mistoqsija likom. L-ewwel ħaġa proset ta' program tal-podcast insomma. Għax veru hekk. Id-daħqu n-nies u hekk bikom. Um, Għandi mistoqsija, forsi tistgħu tgħinuni fiha. Ehm, inqaxxar is-suf tal-bajd jien biex niftehmu. Ehm, u jitlgħuli ħafna ponot. E, għandi bżonn parir, x'nista' nuża biex ma jitlgħalix il-ponot? Ehm, e. Nuża ħafna differenti kont imwissa xbajt u ddejjaqt li kull ħaġa li nuża qed jagħmlu jagħmilli hekk. JD inti x'tuża mal-bajt jekk jogħġbok? Hu Mix, Forsi nista' nuża xi ħaġa li tużaw intom? Forsi dan l-ibabonot ma jitlgħulix. Grazzi u napprezza l-għajnuna tagħkom. Considering li l-bajt ta' ġejdi vera vera polish jgħat. Jina.
Naħseb huwa l-espert. Naħseb li il-trik huwa huwa lotion, ħabib tiegħi. Il-trik huwa l-istess lotion li tuża li tiegħi Denise.
I mean. Tibatlu, ibatlu sample. Sa nibatlek sample, Matt. Nibatlu xi ħaġa. Mistoqsija li jmiss. Bonġu ġejdi u Max. Mela, l-ewwel nett prosit tal-podcast. Qed tgħin ħafna nies inżommha bil-ħajja ta' kuljum. U bl-affarijiet u bil-problemi li għandhom u prosit. Insomma, jien jisimni Alex Tabone. U u ili għalu slet snin. U għandi problema naqa' imbarazzanti. X'ħin inkun qed naħxi t-tfajla nibda nimmaġina 'l ommi quddiemi u għandi tfajla vera gustuża u ma naf kif ħa naqbad inneħħiha minn rasi 'l ommi u ommi vera sexy biex niftiehmu għandha ġisem ta' pornstar. Tistgħu tgħiduli

Le, le, not in my books. Għanejdlek. No fucking way.
Nistaqsi mistoqsija.
Ej, nejdu. Ej, nejdu. Da, mistoqsija naħseb li hija relevanti di, mistoqsija tajba. Jiena naħseb li immaġna inti, għat ma tkun rajta l-ommok sewa, immaġna mhm. bert, per eżempju, you were adopted, u għat ma tafa l-ommok u joġbuk il-nisa maturi. Mhm. Sewa, immaġna jiena, t-tifel tijak. Ewa, u inti eh, tfajtni għall-adozzjoni jena u għaddew hemm bejnietna maġna kellek li li ta' 20. U bejnietna hemm 20 sena, me- mhux ħafna. U ta' u ta' 30, nustja din hi sostja xorta għandha 50 imma imma nkunx naf li inti jom, taħseb li ma jiġrux dawn l-affarijiet. Leta.
Leta. Jew qed tipprova daħal xi senarju ġo rasek li jiena xi milf U inti t-tifel Għax daw l-affarijiet trajtom fuq il-porn imma no fucking way, għazzib. Daw daw stejjer tal-porn ġejdi, rajt, porn fajtek naħseb. Jina naf kuġini Malti li jedin sekondi kuġini, jek li jedin fucking relazzjoni big time. Għana jlek Malta għax Malta zaħira naraw it's like a big thing imma barra minn Malta u ħafna kuġini, eh? naf. Evi xittu.

Sirt naf li int kuġin tiegħi, sekonda, terza, minn xi b'xi mod tiġi minni, jien jiġi rabi bż-żobbi. Ġifieri. Emel.
Le, rajt, għax semmejt li għadek. Ma ġifieri, taf li kulħadd jiġi minn xulxi Malta bewet u ieħor. Ġifieri.
Minna u minn hemm, għax aħna. Għalek, Jiena minn Marsa Xlok tajt ngħix il-Mellieħa biex nipprova nsibu kien se jkun biżżejjed. Imma ħalla nagħmel ċajt, vera tinduna ġiri hemm tipo ċertu fattizzi ta' nies. Mhm. Jisom ikunu vera l-istess. Mhm. Hemm ċertu nies għandhom ċertu tip ta' fatizz li ma jiġux minn xulxin as in that they know of at least. So, sintendi kien hemm xi wieħed down the line li

Le, naqra, le, nħobb naqra, he. Imma mostly self-development biex ifakruni biex kull-jum I try to be Mhm, aha. a bit better than yesterday. Spoon, waddab waħda dal-video. Ta' Ryan Holiday.
Ta' Ryan Holiday. Ta' Ryan Għanaraw. Holiday. Ma l-inti għawek, Eh, it-taqra.
Taqra Ryan Holiday qed nassumi hawn.

Ah, l-ilma kemm musħun, ċafċaf nħok saqajja mal-madum vera tajjeb. Mela, ħan ibdow. Ryan Holiday, what you are worth. Number one, do not help your husband with anything.
It's good. Let's face it, it's said.
Ehm, Da, ma, ma, ma rridx turina li qed taqra. Listen, I have two sides of me, Eh. Hmm. as The porn everyone star should.
għanna x'ma taqbadx u fucking Porn tiftaħ star. OnlyFans Porn għanna. star għalet. Għad fucking tittanta l-kula, ġast tiftaħ OnlyFans. Le, xin irrit it-tfal.
ċandu xjasa bax xi titfa. Le, se le, le, du, le, qed toffendi l-kol minn għandu OnlyFans, zu. Le, Tiġri, kollok it-tfal.

Ara ma taħsibx li ma konsidrajtix ta'. Le, eja. There, were, there was a point, eh, specialment this sena, um, after Li kont broke? li kont single, Aha. Eh, u għet sma, why the fuck not? Imma I gave it a lot of thought, u to be honest, nipreferi nitfa video tijaj għet naqra ktib. Eżattu. Allora, som naqra.

Day one, wake up. Dennis ma Do make a toast for your husband and burn it on oh purpose. Make sure he does not enjoy the day. Mela ħan imxu fuq affarijiet oħra li all right it-tfal jarawhom, all right, all right. Ejja, ġviri inti taqra. Ek. Eżatt. Eh. U anki d-dar meta tkun qed tagħmel fil-faċendi, fil-faċendi. Fil-faċendi.
Daw rajt daw, daw billi, daw billi konna tfal. It's fine. Deċidejt inti, di di tajjeb. Alright, di.
Tom tannek. Ejwa, tinsa il-pjanti, so fucking god. Tannek, taf fuq Instagram.
Isma jena taf kem, taf kem in għatta ħin il-ġim niskwat jgħaj. Xandu xandu. Għalma, Good point.
L-ewel nis, ħadd ma ħares lej sormok fih dak. Ħadd ma ħares lej kien ovvjament minn u esga iwa ma for obvious reasons. Eh, eh, you're right, you're right. Stakret ja ħasra miskina. Yeah, I'm sorry, all right. Eh. Taf kem ħallas jien għand Dr. Briffa? Ex għandu xans.
Zom naqra, zom, it's exclusive di.
Excuse me. Ejdenna kem?
How much vera, kem jiġu? Kem jiġu merit u jgħare, għet naf li differenti. Għandek, le, differenti, mandek between 3 to 4,000. 3 to 4, anki ktar ta' jek. Snienek, meksos, jek wazi. Ma, eħe, eh, fair, it's not that bad ta' where it It's not.
Reduction eh, jiġi kola. Kem kont kap qabel?

I'm not a big boob person. Laqqas! Baqa bella! Eh, mela, jina. Inti niftakrek darba.
I borderline F.
Inti ah, għax inti.
Inti permetti li nejdlek. Eh. Ina sat il-way. Inti aħba, eh.
How can, how is that subtle? How is that subtle? Għalek storja.
Għalek storja. Mela darba konna edika fedel ma' niftakar. Ina subtle way. U dan jis kienet pejja b'dak iż-żmien, l-lum ma diġ. Unsit is-sigaretti waraja, u rat lili, kont qiegħed ma' Nate dak iż-żmien, kienet mal-klikka ta' Nate, u ġiet titlobni sigarett u tajta. Reġgħet ġiet titlobni sigarett u tajta. Reġgħet ġiet titlobni t-tielet wieħed u tajta. Mara rabu wieħed qed tilesma' ġmien qed inti x'fucking bamminti osti qed tilaħaq fatta li Mir raba wieħed il-qudiem ba qed titlob is-sigaretti. Imma Alla jbierek il-cleavage int inkixef ftit iktar. Oh, Kollu jinżel. minn oh, xara. Ma nagħmel sigaret.
Ah, ma nafx għal sigaret b'si dara barra ġiet.
Oh, u dak iż-żmien kienu kbar, ma niftakarix imma dis. Nezgħalla ma tiftakarix.
Però jiena qatt ma tagħmel arġi l-oħra. Oh, xara.
Qatt ma kont eh, waħda nixtri pakketti tas-sigaretti. Ej, u disgur. Dejjem tibbabja.
Għax kont, jien, I'm a, I used to be an, uh, social smoker, mm. il-kelma, so. Are you one of those women who goes to bars, clubs, discos, bxej, għax taf li ħaddiħu balla drinks mant il-ġil?
No.
Anzi, ħafna minnkom, eh?
Jina kontrija ħafna dik il-ħagġa.

Kiku zammejt sidri kif kien, kiku ma tħalċa training għek probabli, I mean, eh, oh. Dak il-jutits nejdilom jena. Massive.
Kienu vera koro.
Le, le, le, I fully admit it. Ah. Vera koro. Isma, kollok sider kbir u tqil, naturally, dak kollu fetta. Eżat, le. Għalla fucking tqil.
Tkun atleta mbatt, ma l-għonet ma jkun sabiħ. Għax tkun atleta mhux sabiħ kollok sidra kbir biex tmur tiġri nkollu kon il ġiġ bras fuq xuxin, titqgħod iżommhom. Mela biex jizommu lek is-sikkar. Mela jiena isma' li għanilek jiena l-mara tiegħi wara li weldet niftakar eh, ġifieri bi bra u bi sports bra fuq. Mela, le. Biex iżommu biex kienu ovvjament isma'. Mela, ma mhux il-bod.
Xiex. Ġara. Oh my god.
Denise Dalton.
Naħietom.
Naħietom. Mela.
Mela, mela naħietom.
Tpattija di. Għax dik kif studenta fuq il-podcast neħietom. Wara. Xxietna, oh.
Imma dik dik naħseb għal health Naħseb reasons apposta. qalet. Hija for health reasons.
hija, ma. Naħseb Imma tkun one- bi mental health as well, ta' Whatever. I'm sure li she used to get a lot of xeba nisa ħarsu, as in okay. Għana li kien nemmen li f'kull stage ta' ħajtek Intom- taħseba differenti. Tħossukom ħażina xi ħażu lejkom il- l-irġiela x'għandkom jew inkella. Le, nisa, ma whatever. there's a way and a way, ju għallet. Eh, all right, oh.
Ħalija li jiex aktarx bit-toqol li kella kella dara jisa flip phone.
Taħ kienu exaggerate li large, imma. Ejja namlu kif inti ma naħsibx li għandek mental health problem, so. Eh? Nisperaw li li għax kiku għara dal-podcast. Le, ma jmin kif tider għax. Tider li jentu kontenta u xek. Mela, mela. Le, I love myself. Ma rawam xie tfal.
Eh, sibna video jħor tijak. U eh. this is a, um, a very special video for plenty of reasons, eh. mainly għax qed iddaħħal ħafna affarijiet fħal ek. Oh my god.
Oh way! Fucking assholes. Zibel mejta. Ma nafx fej l-alla. Mekka la 29.
Ħara mejta edha, eh, zibel mawx, edha daħal xeba affarijiet ġuħal ek. Kem xettikura? U jinnaf.

Le, eh, naf minn batom kom daw. Ija faqqalet.
Għamlilna pjaċir, della. Mela u l-kannol, mux. Għabba l-sponsor hi, tittikol il-kannol bil-fors. Daħħal kannol ġoħal.
Kalla l-sponsor ma l-sponsor janjiex. Tidu tidu kannol mija. Niedu kannol mija. Keep the shot on here, please. Le.
Jina. Kubex.

Imma I can fully understand the struggles of loving to eat and binge eating. Spiċċajta. I have a binge eating disorder. I'm a, I'm a big Bravi. binge eater, big, Jena- Ah. huge. Jiena graw, jiena.
Meta mmur ikla, per eżempju, jien, sakkem Inċarrat l-istonku ma naqafx. Mela, mela, mela. Jina ġili omt bil-lejl nirremetti tant kemm inkun kif. Darba ġrat, oh, darba niftakar tlajt. Pudina sħiħa darba, l-ewel Nikola neja jenu nsajjara, oh. u bat kilta sħiħa għar li sajjarta. Ah, Kolla. Jina, kif jien nexxilek teqbek, men, ma nafxin. Training go to. Immismani, jina għat ma rajt labs fajti. I never saw my. Ma jabżal made in the kitchen, vera. Ekku, jina għat ma rajt labs fajti, so Considering it train and train two to three hours a day plus xogħli ah. ġol gym plus għandi l-klip ġew imur nimx ħafna I'm very active. I burn 2600 to 2800 calories a day. Imma nikol 3 to 4 ta' mbagħad. Jien dawk naħrawhom biss meta naħra.
Meta taħseb. Niftakar meta tlajt l-Ingilterra, darba tlajt l-Ingilterra u niftakar kien hemm Ryan Spiteri bib ma bib miegħi fl-istess lukanda, eh. insertajna ma ftemniex, insertajna fl-istess lukanda. U Sieħbi kien hemm kelli sieħbi dak li semmejt lek il-Malazjan iċ-ċuwa xi darba dan nitkellmu fuq u dan kien hemm sieħbi Malazjan joqgħod Londra. Mhux Londra żsaċ, imma insomma ġi Londra għalli ħan iħdok x'imkien jiena. Milton Keynes kien ġie mhux Londra propja. Eh, kien ġie Milton Keynes u morna dal-restaurant kien jismu Foods of the World. Mhm. U dak letteralment qed ngħidilkom men naħseb li mwejjed kien fihom xi għaxar metri. Kien hemm xi ħamsa mm. ħdej xulxin u ikeli ma li tipprova kollox, men mm. tipprova kollox u dejjem dejt. Immur pereżempju Turkish, nieħu Turkish u għandu wejn nieħu xi ħames sushi. U kollox provajt. Mm. Sa mort id-dal-ġakketta ma qaflitlix ġivieri, qed inħoss l-istonku tbatija kbira. nirremetti, nirremetti billej, inqum nirremetti billej, li Ryan Spitzer għalli smajtu da taħdejna daħal kem beda jaqla. Għalli ma jħallu nix norqodu. Jiena naqli maqlajt men uħruq ta' stonku, jiena nħobb imbati blikel. Heavy, heavy, heavy, heavy, heavy. Jiena minn dik kelli tifla aktar u iktar ġejtax. Nikol taħħa, nikol tal-mara u nikol kollox. Jiena. Jien il-leftovers kol għandi. Eżatt, zibel, disaster. Tal-biza.
Nkun edha full

Aħna għandna logħba għalik. Mm. Logħba, logħba vera vera ċkejkna. Din logħba żgħira. Din logħba jisimha blow job or no job. Essentially, right ta' right ma ma xismu? Ma take, ma take, il take għamilni ma take. Isa smash up, smash up. Mm-hmm. Mux isa, exactly it, with multi celebrities. Li, fan l-lafat U l-femministi qatt ma għalgħanna ħara dwarha. Eżatt, meta nagħmluha fuq l-irġiel, all right? Imma meta nagħmluha fuq in-nisa. So, Give it to nagħmluha me. fuq l-irġiel. For- for- for- So, fuq dik mhux sanqalgħu ħara. Le.
Għax fuq l-irġiel.
It's fine. Tajjeb.
Għalla ġdaw kol ħabib tijaj, kem Dak il-puntu, dak il-puntu. Ehm, Ovvjament da qatt ma ħajsiru daw l-affarijiet għax. Funny li jenaf imma which is making it even worse għax issa kull darba li talla wieħed qed nimmaġina ħa tiġri l-ħaġa. Eh, eh, so it never if I never thought about it now it's in my head. It's gonna be there. Sorry Sean.
Ehm, Kieku tallajni l il-lira aħjar taħseb.
Eh, I wouldn't mind.
Yeah, nice, nice scoops. Let's say Ira and Sean. Okay.
Very, very good. very good.

Għajnek ah, vera daqsek blu da. Ejja, mala. Balleba. No, he's a very good looking boy. Eh, vera, le.
Very good looking.
Karl Augustus. Għandu daqxej ta' tut gap. Ta' detrak minna. Imma sexy, għaf, minn seba sexy. You know what I love? Mm. You know what happens with that tut gap? Oh?

U mux għax jgħat ma' Valentin, it's looks wise di għet nejdu. Yes, yes, yes.
Imma like I said, I like a bold man, eh? Ma na.
Għanna mm. problemi, man. Għanna bold man, now. Ma nafx, għanara. Dylan. Cyprian.
Cyprian. Għasaraftu għalla beritta un. Ritratti li kellu kienu vera antiki, eh, ġviri. Le, Cyprian.
Cyprian.
Cyprian, Cyprian.

Tu taf tigwadanja ta' tuxej osti ħajda. Le, mux għalek.
I just know how respectful he is for his oh, woman. Very respect, bro.
It's not about respect. Li ma jkelmikx, mux ma jkelmikx. U jaxxik bla doċ. Le, le, jirrispetta ħafna ħafna li tfajla tijaw, that's all I know about him. We work together on, on, on set. 100%. Loba mux għatjifmu għanni, stop. Vera, ti għedin judu.
Għax jisja diffiċli, man, ok, I would do, I like him. Lesta. Oh. Sorry, għal.
Jitfajna mara biex naraw. Biex naraw naqra, jitġa saqsetek fuq ija, eh. ma xtaħseb inti għawek. Kamlu session kwarta. Di take. Eh.
Take.
Xinaqas, xinaqas scissoring. Le? Take.
Hmm. Fil-kastak.
I'm sure that there's been people who have thought about it. Take and I, konna ħbib sewa qabel and.

Awejja.
Narek fajn. Emmi, emmi, joqot ek, ta' inti tħobba domination u ek. Joqot jgħidlek pizzella u ek. Joqot jgħajrek. Joqot jgħajrek l-għaw, bewl tal-ġiri. Emmi li ma narax, ja. But no fucking way. No, fuck you.
Fuck you. Dak u dead body bdejt issemmi għadha. Ej, dan rajt dan. Dan rajt. Ara xebla, tara l-kantu. I'm not gonna lie, eh, jina raġel ekki ġobni, raff. Eh, Would you do him vera?

Qatt ma rajt antenna Sicilia. Xini zom qatt ma rajt mara telda dildon bis-serje ta' qatt ma rajt porn fajtek. Of course there are. Oh ma it's stupid. Who the f I mean it's pointless.
It's stupid.
Oh, it's pointless.
Pointless. I mean, why would you suck on a cucumber? Sakka ma jkollok xi wieħed żgħir and you just want to see her suck on something bigger than your dick. I mean, okay, imma. Esma, aħna mhux aħna qed ngħidu ta' nisa.
Lew ta. Ara ma taħsibx li mara tuħu piċir terda terda xi cucumber għal xejn. Nalla kif xejt li l-ħolm kollu li kelli. No, 100%.
Why the hell would we even try? Int għandek għandek il-mamma daħanu tal-ħut, tux. Mhm. Għax you're very, very famous. Tarita. It's, it's well known. Mhm, that's all I know, basically. Xieġifiri, Ma kont għadha Barra, magħha inti.
mela, ma ġalek etnaj, l kiena mil. That's all you know, ġifiri. Għal sakemm I was 22 years old, all I did was selfish.

Hemm irġiel, eh, hemm ħafna irġiel. Għanerġaw, Imma men tend to sweat heavily, like more than women. Ah, that's true.
Għandi irġiel, tara ma taħsibx għandi irġiel kollom raħat fuq għal ma doffi xommom eh. għal ikun għadhom edin barra, ġifiri. Pero, U jien mhux għal mara tiegħi, xi mhux il-mara tiegħi kelli body count wieħed biss qabela. Mm. Eh, Ġviri, Ġifieri- body count tiegħek tu. 2 3 max. Sweet.
Jekk tot il-max. Imma għid il-verità. Meta tinħaslu intom Mm. war erba' passi minn. Riħa ta' fucking awrat ikollkom ta'. Tiġix tgħidli ta'. Ma nafx ta' jien ma' liema mara kont imma. Le, ejja, tagħmel.
Raġel jekk imur pereżempju jogging ta'. Wara erba' passi ikollha riħa ta' awrat. Passi l-kelma ġġib hekk jekk tagħmel. Mela għandha infection t'Alla. Bro. Let's face it, intom jintin il-kom mal-ewel, u. Ejja, come on. It's scientifically proven. Isma ma nafx kif.
Google. Tista tkun taf wara two body counts. Saqsi Ryan Holiday.
Il-miss tiegħek aqra. Why do we smell? Isma, pero titqis li aħna l-ewwel palma semmejna fil-bidu aħna daw il-periods u xnafin ħafna hormones differenti We'll have certain liquids coming out ikun intom għala ħlif jizz and pee nothing comes out and pre come, ġifiri. Ħlif what l-ewwel waħda x'kienet? Jizz and pee, all right, okay.
As in, intom li those two things, nothing else comes out. Aħna mm. għanna ħafna affarijiet li jisiru iktar MGO, so come on, giving us the benefit of the doubt. Le, jina, it just depends on the time of the. Pero if it's All month jew ejn ngħidu il-ħin kollu mela għandha problema li ma mara x'għamel. Isma' jiena b'erba' passi mhux b'erba' passi vera erba' passi. U le xort għandha problema. Mur tixtri pereżempju, naf tagħmel xi sa. U jien nilha mal-ewwel le le hemm problema ta' bro.
I'm sure it's not ta' den. No, I'm sure it is.
I'm sure it's not. I'm sure it is. I'm a woman, I have a vagina. Scientifically proven.
Jena bħalkom ġili ħarġ li dem. Ħażina, alla, sorry.
Jgħed bil-problem issa. Hmm? Jgħed bil-problem issa. Mhux issa issa.
Denis, mhm. il-familja tiegħek magħrufa li tbih il-ħut. Lawrat jinbih 9 euro l-kilo. Lampuki qed imxi 12. Wara session gym, il-parti tiegħek ikollu riħa ta' ħut u b'kemm jinbih?
Minix ħan irrispondi. Mistoqsija li mis.
Tista' ma tirrispondix jekk tgħid. Denis, taf x'jemes fih daqs l-ostja u jtik nejka jbelħek?
L-appostli kienu tnax, tim tar-rugby fih ħmistax, u mass meeting tal-Labour ikun hemm 'il fuq mit-30,000 ruħ. Jekk tgħoddhom kollha flimkien, iqarrbu l-body count tiegħek?
Fuck you. Fuck you all. Go to hell. Denise. Oh. Wara li tqum, inti mill-lejl irqat tmur tagħmel pipi u xek. Mhm. Nista' nkun il-bidè tiegħek. Iwa madonna ġejdi. Tinkun naqqa serje, bro. Denise. Hmm. Hemm ħafna fitness challenges madwar id-dinja. Wieħed in partikolari jismu l-Iron Man Challenge.

li I don't mind cooking u x'naf jien. Ma jdejqek per eżempju għax id-dum ma tisħon il-ħadida fil-każ Ma nħabba tilek x'ma rasek għax qiegħda l-bot waw tazza tal-ħġiġ idejja. Nħabba til ġaħat.
Sorry, sorry,

Mela, hu kan, oh, hu iktar. Hu ieħor. Le, Nikola. Eh, Nikola. tkompli.
Eh, Thank you for coming on board and joining us uh, in the Buy to Bacon experience. Għanna Late to Z Electronics li tawna il- il- il-PC na tech equipment kif ukoll l-air condition l-Olympus tal-Sounds il-Road u il-Roadcaster Pro very very very very good. Thank you Roadcaster Pro too, sorry. U l-Vibe FM tal-li hostjawna eh, kull meta jkollna poddata għawek. Awesome, beautiful, thank you very much. Excellent. Don't forget subscribe on our YouTube, Instagram, Spotify, we're there, we're everywhere. L-aħwa Patreon edin hemm ukoll jekk tidu tissappортjaw ix-show. Nirringrazzjawkom minn qalbna, thank you tas-support. Vera affarijiet żargo a long, long, long way. Guys, that's it for us. Peace out, take care.

Ciao Denis, see you. Jitel etu. Telqet, telqet. Ejja.